Biz hem ilk başda şonuň bilen başlaýarys. Eý, nebsim, bilip goý, şu mübärek söz yslamyň nyşany bolşy ýaly, ähli barlyklaryň hem hal-hereketi bilen dyngysyz her wagt gaýtalaýan zikiridir. Bismilläniň nähili egsilmez güýçdigine, tükeniksiz bereketdigine göz ýetirmek isleseň, şu mysaly hekaýajygy üns berip diňle. Araplaryň çölüne ýola çykan islendik adam her wagt häli-şindi duş gelýän garakçylaryň şerrinden goranyp, Gerekli bolan möhüm işlerini ýerine ýetirip bilmek üçin bir taýpanyň serdaryny howandar tutunyp, onuň goragy astyna girmeli bolupdyr. Ýogsa, sany-sajaksyz duşmanyň garşysynda ýeke özi galjagy gerekli bolan işlerini, möhüm bolan işlerini ýerine ýetirip biljek däl eken. Ine iki kişi çöle rowana bolýar. Olaryň biri kiçi göwünli, beýlekisi bolsa tekepbir eken. Kiçi göwünli adam bir taýpanyň serdaryny howandar tutunýar we gorag astyna girýär. Beýleki adam bolsa men-men tekepbir bolanlygy sebäpli. Hiç bir taýpanyň serdaryny diňlemeýär we gorag astyna girmeýär. Ýaňky serdaryň howandarlygyndaky kişi hemme ýerde sag-salamat gezýär. Heran-haçan ýolunda garakçy duş gelse, Meniň howandarym pylan serdar diýýär, garakçy oňa hiç hili zat edip bilmän, çekip gidýär. Islendik çadyryň gapysyndan baryp, şol serdaryň adyny berýär, oňa sylag-hormat edilýär. Ýöne beýleki menmen, tekepbir serdaryň goragasyna girmeýän adam bolsa, bütin ýolagçylygynyň dowamynda şeýle bir belalara uçraýar diýip aýdar ýaly. Gorkudan ýaňa mydama titräp gezýär. Hemişe dilegçilik edýär. Hem har bolýar, hem masgara bolýar. Ynha, eý, tekebir nebsim, sen şol ýolagçy, bu dünýä bolsa çöl. Özüňem soňsuz ejiz, soňsuz garypsyň. Duşmanyň, bela-beterleriň. Kän. Gerekli zatlaryň, maksatlaryň, arzuw-hyýalyň tükeniksiz. Eger şeýle bolýan bolsa, şu çölüň ebedi eýesi, mydamalyk häkimini howandar tutun. Onuň adyna sygyň. Şeýtseň, älemdäki her bir barlygyň öňünde dilegçi bolmakdan we her bir hadysadan gorkup titremekden halas bolarsyň.

Sözümiziň başynda ähli barlyklar hal-hereketi bilen Bismillah diýýär diýipdik, şeýle dälmi? Mysal üçin, bir adam şäheriň halkyny zor bilen bir ýere jemleýär, olary işlemäge mejbur edýär. Mundan çen tutsaň, onuň öz ady, öz güýji bilen hereket etmeýändigi düşnükli. Eýsem ol ýa esger, ýa-da döwletiň adyndan hereket edýän bir gullukçy ýa bolmasa patyşanyň güýjüne arkalanýan emeldar bolmaly. Edil şonuň ýaly-da, her bir zat Hak Tagalanyň ady bilen hereket edýär. Kiçijek zerre ýaly tohumlar Çigitler başlarynda äpet ullakan agaçlary göterýärler. Dag ýaly ýükleri galdyrýarlar. Diýmek, her bir agaç Bismillah diýýär. Rahmet hazynasyndan, miwelerinden ellerini, şahalaryny dolduryp, bize hödürleýärler. Bagdyr bakjalaram Bismillah diýýär. Allahyň gudraty bilen dörän aşhana gazan mysaly içinde dürli-dümen lezzetli tagamlar bir wagtyň özünde ýaz paslynda bişirilýär. Sygyr, düýe, goýun, geçi ýaly mübärek haýwanlaram Bismillah diýýär. Allahyň yhsan etmegi bilen olar bereketli süýt çeşmesine öwrüler. Ryzyklaryň hakyky eýesi Allahyň adyndan iň ýakymly, iň arassa, abyhaýat ýaly iýmitleri bize hödürleýärler. Her bir ösümlik, agaç we otlaryň ýüpek ýaly ýumşajyk kökleridir damarlary hem Bismillah diýýär. Gaty daşy gaty ýeri ýaryp çykýar. Allanyň ady bilen, Rahmanyň ady bilen diýýärler, her bir zat olaryň emrine boýun bolýar. Diýmek, şahalaryň ösüp çykyp, howada ýaýrap miwe berşi ýaly, kökleriň hem şeýle Gaty bolan daşyň, gaty ýeriň astynda aňyrbaş aňsatlyk bilen ýaýraýşy we hasyl berşi, şeýle hem näzik ýapraklaryň güneşiň astynda şeýle gyzgynlykda näçe aýyň dowamynda terligini saklaýşy tebigatparazlaryň agzyna ýumruk bolup degýär. Kör bolan gözlerine barmagyny sokýar we şeýle diýýär, Seniň iň berk, iň gaty, iň gyzgyn hasap edýän zatlaryň hem emre tabynlykda hereket edýär. Ýüpek ýaly Ýumşak kökler, Musa aleýhissalamyň hasasy ýaly, Fekul nadrib bi'asakel hajar emrine boýun bolýarlar. Daşlary ýaryp çykýarlar. Ýukajyk kagyz ýaly näzik ýapraklar, Ybraýym aleýhissalamyň agzalary deýin ataş saçýan gyzgynlyga garap, Ýa nâru kûnî berden we selâmâ aýatyny okaýarlar. Görşümiz ýaly, her bir zat özüne mahsus dilde Bismillah diýýär. Olar Allanyň ady bilen Allanyň nygmatlaryny bize getirip berýärler. Diýmek biz hem Bismillah diýmelidiris. Allanyň ady bilen bermeli, Allanyň ady bilen almalydyrys. Allanyň ady bilen bermeýän gapyl ynsanlardan almaly däldiris. Haýsydyr bir miwäni satyn alanymyzda, onuň eýesine pul berip, garşylygyny berýäris. Mülküň asyl eýesi bolan Mün'imi hakyky, nygmatlaryň hakyky eýesi bolan, Bizden näme isleýär? Nämä garşylyk talap etýär? Bu beren nygmatlaryna garşylyk näme isleýär bizden? Jogap, Diýmek, Mün'im hakyky şol gymmatbaha nygmatlaryň, harytlaryň tölegi hökmünde bizden üç zady talap edýär. Şolaryň biri zikir, ýene biri şükür, ýene biri bolsa pikirdir. Başda Bismillah bilen başlamak zikirdir. Ahyrda Elhamdülillah diýmek şükürdir. Bu ikisiniň arasynda ajaýyp sungat eseri hökmündäki gymmatbaha nygmatlaryň Ehad we Somet bolan Allanyň gudratynyň mojyzasydygyna, rahmetiniň täsin sowgadydygyna düşünmek, akyl ýetirmek, Pikirdir. Bir patyşanyň saňa ýollan gymmat bahaly sowgadyny gowşuran garyp adamyň aýagyny öpüp, asyl sowgady ugradan patyşany ýatlamamazlyk nähili akmaklyk bolýan bolsa, edil şonuň ýaly, bu gymmat bahaly nygmatlaryň hakyky eýesi bolan Allahy tanaman, Olary tebigata, sebäplere bermek ondanam müň esse akmaklykdyr. Eý, nebsim! Şeýle akmak bolmak islemeýän bolsaň, Allanyň ady bilen ber, Allanyň ady bilen al, Allanyň ady bilen başla, Allanyň ady bilen işle. Wessalam!